Biex il-viżjoni ta' Villa Portelli tkun possibbli, hemm bżonn isiru għadd ta' xogħlijiet. Dawn jinkludu xogħlijiet ta' restawr u manutenzjoni, xogħlijiet ta' strutturali, kif ukoll mgħoddija ta' servizzi ġodda. Xogħlijiet li huma iktar sensittivi qed isiru mill-mastri ta' Heritage Malta. Ix-xogħlijiet jinkludu restawr tal-faċċati kif ukoll restawr tal-ħitan interni, restawr tal-aperturi u l-persjani li hawn ħafna minnhom u għandhom rwol importanti fil-passive ventilation u lighting tal-binja nnifisha. kif ukoll modifikazzjonijiet interni.
Aħna bħala Mastri Villa Portelli l-ewwel li ma għamilna bdejna nikxfu l-ħitan kien hemm lejer ta' żebgħa u sibna s-siment warah u mbagħad bdejna l-proċess bil-wot. Bdejna nneħħu s-siment kollu minn mal-ħajt pass pass u bdejna nsibu trinek, trinek tad-dawl bħala ġebla ħsibna ġabla ħafna mikula fej kien hemm fili miftuħin minn barra li bdew jagħmlu ħsara jidħol l-ilma u beda jagħmel ħafna ħsara l-ġabla. Il-ġabla bdiet tittiekel għax kien hemm diversi ħitan li kien hemm layer bricks minn taħt. Kien hemm ħitan ukoll li sibna ħafna żement toħxon li biex neħħejnieh kellna noqogħdu ħafna attenti għax beda jagħmel ħafna ħsara l-ġebla. Meta kxifna l-ħitan, l-ewwel li ma sibna sibna ħafna ġebel mikul u bdejna para biex nippreparaw għar-restawr tal-ħitan.
Bdejna billi l-ewwel ma minna neħħejna iż-żeba li kien hemm li saret riċentament fejn intużat iż-żeba tar-ramel. Wara dak Bdejna wkoll innaddfu ġebla ġebla ir-residjus li jħalli tħalli ż-żebgħa warajha. Wara dal-proċess qbadna wkoll it-tneħħija tal-imsiemer u il-ħadid kollu li twaħħal matul iż-żmien fuq il-faċċata. Nagħmlu dan għax dawn jagħmlu meta jissaddu jagħmlu ħafna ħsara u jispiċċaw jaqsmu l-ġebel. Wara dan, dorna wkoll għal ġebel li kien mikul. Tista' tgħid kellna żewġ tipi ta' ġebel, kien hemm dak li hu mikul totalment, allura kellna nbidluh. U kellna dak li huwa anqas mikul. Allura nkunu nistgħu nagħmlulu dak li nsejħu plastic repair. Mela, biex nitkellem fuq il-plastic repair, il-plastic repair huwa materjal abbażi ta' ġir fejn aħna napplikaw flares fuq il-parti li tkun mikula u lejer wara lejer naġgħu intellaw biex inġibu l-istat oriġinali tal-ġebla, l-men u l-volum. Meta l-ġebla tkun mikula jew miksura totalment, jew tkun taħsara eh, irreparabbli, Allura hemm inkunu rridu bilfors inbiddluha. Il-fili nużaw ukoll materjal lime based biex aħna kemm jista' jkun nħallu l-ġebla u l-faċċata tieħu l-arja, tieħu n-nifs u nipprovaw insibu kuluri li huma jamalgamaw tajjeb mal-faċċata.
Il-ħitan tas-sejjieħ ta' Villa Portelli li sar fejn kien hemm bżonn, fejn kien mgħerri ħafna l-ħajt inqala' mill-bidu u rġajna tallajnih mill-ġdid. U kien hemm ħajt minnhom kemm qiegħed biċ-ċangatura l-għajnija biex nużawha b'xi mkien ieħor u għamilnieh mill-ġdid mill-bidu. Fejn kien hemm ġebel Il-mermer bdilnieh, restawr, restawrajnieh, neħħejna l-ħażin u għamilna t-tajjeb. L-użu tal-ħitan tas-sejjieħ hu jsir biex jilqa' l-ħamrija meta jkun r-raba' mtarraġ jew għall-kenn kienu jsiru u biex jifred ir-raba' minn għalqa għal oħra. U tipi ta' ħitan skont il-post li jkun hemm ħafna tipi differenti, naħa tar-raba' tħaddingli tal-gagazza, naħa tagħna qrendi jew hekk franka. Hawn jintuża wkoll u l-għodda li użajna fil-ħitan tas-sejjieħ kienet l-imtiera, l-lenets u affarijiet hekk. Jien naħseb dax-xogħol l-unika xogħol li baqa' jsir bl-għodda tal-idejla antika.